ah akoma saka muri kuti vanhu vefamily yenyu vasati vapera kuuya mm. kasi muri vana vemupostori ah relax mafana kwedu kwakawandwa wati waoneiko kwa vakarowa pachiindian ndiwo roshni here awo haa mafana dzora dzungu wakusaidza murume wesisitani yangu yaya wandaikuudza wandaikuchuna wekuindia uyaya aikaka munenge muchitosasa feya paya here akoma teichitoti muri kubhaiza ka izvo koimbo dzidedzai ka dzonzwa shona here idzodzi dzine ka accent kari fani dzaidzidzwa shona nasistirani imbodzidedzai akoma timbodzipinza bhizi handi mukwasha here uyu gaya mahora amunooneswa kudheni kwasleyqui nhasi toda tombodzorerawo marwadzo ee Guy from Mumbai, come here. Dai mamudana kana neshona king. Hello, tsano makadini henyu. Ah, munofanira kuita muchiombera adala. Ah, hakusi kuIndia kakunoko. Yes, I'm from India. India inyika naka naka. You should come. Mm. Ah, pano pane madrama bobi pakutongoda kugara pakabatidzwa kamera you can go and take your seat mr mumbai thank you mr inlaw ah, king apa vasati vapera kubatikira kaya panozopera wiki tozoti mwedzi tozoti gore pachatova imwe gogazi yangu yandaikuudza yaidanana naparafin paaipisa ah, tinenge takutoita movie rine 30 maseasons 24 episodes each one rakareba 40 minutes haunyepi wangu hapa chafiwa kaniwe pano gore rino komfana pawa asina mubvura abatika amboripiko ah hanzi ndatomuonawo nhanzi wese ndiye mumwe achange akuswera pano nemadiro ake zvinhu mfana uya akafitira nguva yanendiro otanga kutopemha mari dzemashooters akadi kuona vanhu kakaya haa akoma ko dziri kugedhi uko dzine tumaglazi ndedzipi haavo ihanzvadzi yamoms vanozviita vakaita medicine kuoxford saka ndoimwe mbeu yatinayo futi pana waketa vanhu vanozviita vanoketa yese manje vachatiswedza takavhura madictionary ka kuti tigosasa nawo mm, akoma Kwa muchandudzo kuti mune kukamana na JJ okocha zvisina na ubimikeo panapa. Boy ramine mchita here? Mm, ana power ko kudzikama. Hausi kuona kuti ndevaenzi. Ndimi type yainwiswa cup pe cooking oil kuti munzwe hope mimi. Madara makamuka 3 days unge makarumurwa neguka. Unotonzwika kuti wasvika. Ukati unogona kutotaura zviri normal zvisina bhora mukati. Ah, wangu hapana ni deva apa. Ndaona two Nigerians panze apa and they look more like Mr. Ogochwa. wabva wandifungidza go warriors go one wacho iblaz yangu then the other one ifriend yake yakauya nayo a ah, apa vabva vauya havataurwe ikechuku na this my brother pundo i told you about chai pundo na big man na greetings my brother ah tiri safe wangu titambire wakauya neiko koza ungaite makore uri mhiri wongouya ari maoko siya something kana dziri kuzvinyepera Fair akoma. Plus haa nekamutembero kamoitwa napundo. Nhamo yedu yabva yaperera pasport. Plus anti maigara padhuze nana Victor Smeneri. Saka ini ndongodo signed jezi rake. Amene mapedza neni zvepapo. Mune mapedza masports. Don't worry my fellow elder. I dey bring you some palm wine na for your enjoyment. Tonde. Imbomira zvekuita kunge usingagone shona. Hapana kana chimoko chakuda kuvhekisa panapa. Usatifinhure wangu. Haa watodhipisa here mafana? Don't worry handizokushaisawo something but haa ah, kuna yakanyanya imwe yacho yamune muchiona mamuva haa ah, hiitike riyo nyeberana kuya kuyo a ah, apa dzatosasashona kuti darika haa zvakaoma vamwe tiona tazovhunika makumbo apapa nekutamba mani game kuti tiwane mari dzokuti mudzokere kunyika kwenyu amana musati mafanisi haa pakashata mafana rega ndimbopinda inazi ndimbopanda madry mouth ebo zviriko Musazokatsa futi asi yese kozi vamwe vasatadya. Iwe mahora. Saka nhasi baba harisi kuvhurwa here akoma? No matter the circumstances haa stadium roda kuvhisitirwa boys. Toona kwarimwa mupambaira kuground uku. Haa munyepi boys. Tikangodya takatonanga kubaba. haa koma sisi tanzwa makuda kupondana bho here chisiyai matanda pasi let's preach the gospel of love akoma chii chikuitika panapa vanhu ava asi munhu wani haa ndisi kunyatsoona difference oh gosh amwari kubva baitwa ngeflorentina metes pogba Ah, makafanana. You look alike. You look like each other. Eh, ma twins boys, ma sister angu. Nai Melissa na Melin, chii chikunetsa? Nyasonitaurirai. Bvunza ka iyoyi pfambi yarira nemurume wangu usiku hwese. Ah, kwana iwe. Wauri kuti pfambi ndiani? Ndambomusheedza here ini? Plus ini ndi ndakatanga kurara ndazotongomunzwa makuseni achitobudawo. I, ha manje iyi hombe. Yakutoda munhu wese aripo because ndaita mucheche ini. Amunyepe king. Ah, it's very hard to spot the difference between jezi renewcastle reuve nerealinders ah, but akutoda namutongi gavai because ah, mabhora achimaomba uyo akabvira kare manje ah, manje ini pamurume wangu totomira mira semuya yetsvina chaiyo handiitirwe zvakadaro handine mashura akadaro totopedzerana chete ko ndiri kurere ngatingochitangidza chigemu chacho imbomirai kani nyaya dzechikudo ndodzatiri kuramba idzodzo kufarira boxing kasi makazvarwa mujimu Fair masistrani zvokanganisa reputation ye family plus pano pane madhoni munoadzidzisei manje mukada kutanga kuita zveboxing. Haa izvi hazvisi zvebhora izvi masistrani. Let love lead ka. Haa masports haatombodi iyoyo anoda rudo. Ngatibayei boys. Pa 2000 quarrels dzavakaita vachikura havana mubvira varwa kana ka one. Haa saka mafunnies. Handei patanga takagara paya paya. hezvo ko imi muri kubuda nekupi uku hayi wekuyi wanti ndokwatakarara here usandibvunze zvisina basa mani mamuka sei ana tsano e pana baba chaitwa ngozi chete ndambokuudzai kuti musarwe ipapo baba dai makwadzana mainyarirepi ii haa zvakaoma wena ah the dead did not see anything iwe ah, mabhore pana pa kutoda chelsea mabika kozi madhafu ah, madhafu yenzi mm, anondiremera mm, Can someone make me understand kuti what's happening here? Aiwawo, understand understand kudii kwacho ipapa apa iwe warara nemutwini wangu. Haa akoma, apa mofanira kutoshinga kumwa mapiritsi ebp even musati manayo so that mogara muri safe haa unyepe mafana kuzi haa hombe dzikuvhurwa panapa daily haa dzondisveta strong apa gaya kuti rimwe team hasati rabatika ah, apa makutoda fitness trainer ka medic ah, king cause ah, pesi iri kufamba wanayo nebhora nemastrikers ka iri toda madefender malegends ane experience the likes of ana michael ana fednandi patrice evra nana john terry ana maselo chaivo kana kuti motoshinga kunamata e ngatitiye tichiwandira kubaba boys pamwe tikutopotsa mene so kupotsa mene fe zvakaitwa naufred mgei kagorereria akatozopisirwa deni ka ah, mazimbabwenzi adi iyoyo ah, tosvika vanhu varohwa mabhibho nemabox kat namaip vakatibvutsurira mheni zvikazonetsa manje but ini ndakarohwa negomba tonochiwana here chikafu kuboys Ah, but zvimwe ndezvimwe akoma tamboita patience apa tazosvika pakuta mareft emalines man efight tangomirira chikafu hayi mushuwa kumberi hatichai plan hani tagara tinozongowina kumalast team 90 minutes 90 plus bhora rapera honest question mafana pawo unonyatsosapota team ipi chai chai e but pafee mafana uri wechiwe Ah, but honest question bobi wamboni makore mangani uye nebeth rake zvokuti ungabva kuti ndichimpana zveloud izvi ah wangu haa apa makungovharawo nyaya yenyu adhala but da kuziva team yenyu bcause ii moita kunge momira nadzo dzese zvemakore zvamakusasa ratovawo drama hari mfana pawo i think wakurisa iwo how come you know maalbum ese asefero madzikatire mukadota plus mamwe maplayers ebhora unoziva iwewo baba wako wanga asati wazvarwa saka mubvunzo wangu ndewekuti iwewe nababa wako ndiani baba sha my team my secret yangofana nevhoti wangu ainei nemunhu Haa painodyiwa hapagarike pano. E, akoma, ndimakadzidza sounds kubaba. Haa inga mukuita zvinhu. Haa maya, pamwe maipindwa vaita zvePA system. Uh, ah, PA system yangofana neexpensive player wangu, haitengwe neshiri wangu. ishiri kana maipiya facts detected ivo maipi munozonyanya kuvasaiza ndosaka muchigara makatorana ah momzi ya inozofizura koma mm. oh shit miseila ari kuno oh, mikela ko mikela ndiani futi makusiyana maplayers kuti mamwe tisingaketi hanti zvinhu zvenyu makuti amutikinyira kamwana kasistan kanga kari joza hayi nhangu ini kuna imimi what's happening here Nothing uncle just doing my TikTok videos. Ah, naye mzaya. But TikTok nezvigero zvebasa here. Apa spirit yaiswa muwater glass. Obvious yatovhepa. Ndope kuti mchembera anomukira kujambanja kako unohodha nemashiters ako monazi. Apa kune materials ebhaka mugwanzira monazi. Ah, unofenda. Uncle, who are these guys ne? Vauya kana ne. Mogara muchindikutsirana manje. Ah, uyu ndo mushonga unopedza nemi ipapo ipapo. Problem yenyu you always fighting us. Mungasiye mwana achitambisa zvinhu zvebasa. makasitabhira yenyu ipapo I'm pissed off myp zvamwari chaizvo pamwe pacho act semunhu mukuru myp dai tasvika mwana amwa spirit maitaura muchiita tipedzera here mane e eh, ndikwanire imi piece of chii chacho ndine bhabha here inini hamusiri mi munoti hee mai ndiyo hokoso apa ndamainda hokoso dzacho makusvokoswa mwoyo futi haa ah, kuudza benzi upedzisiro shuwa kuudza strika kuti vanhu ngavafendeswe tsvekuita zvebhora kwakutora maoponenzi kusvika afenda haa parapapapa hapana nezvemunhu look uncle we even did one namama pine o oh, saka mukudaro nekuti manga muchitoita mese chirombe hanti ah hanti kase ungatya kachinakidza here apa techitoti tigere nevanhu vakuru izvo matuke ihawo ah zimbabwe is not for the week wangu yangofana nemjolo ah, ainitoda vanhu vakashinga i'm not even staying in zim for a week ne ndabva kuchiunai kuti inofizura momzi yakoma mukandiita bharanzi paya ndanzwa pangiridzi yangu kusweta iyi haa ndaita wiki right akoma pundo mzaya ndikufanira kumbobaya naye pa 10 ndoudza ana muchembere kuti ndaya nemuroora wakuda kuita mukwasha wapundoka kibzi amkwane kana mutop twende team there's no need yekuenda paomapuka chile yenyu kuteresi maipi ini zii zvangu ndokaziva kaini kabhobi ah, haisi nyaya haisi nyaya imboita kaonewo nyika wangu ungokachengetedzawo kubva kumakava eareas yako haa ah, vangakaite mayas aa ah, wangu kanoshandisirwa 442 nevakomana kakadzoka kane bhora mudumbu rakanozobuditsa after 9 good months maya boys tiri chinhu 1 plus hapana panozokasiya kachiitwa marara nana boys mimi Go with Uncle Bobby. He needs to show you around. No problem, Uncle. We'll be right back soon, ne? Goodbye, Mimi. See you, my friend. Don't forget to follow me back on TikTok, Auntie P. Okay, let's go. Imana, my P. ana tiktok havadi munhu akura kunge mhanza ndo pakuzotanga kugarira madomasi muchitsvaga following haunyepi bobi iyi ndo the very type man kunyange mukadii tiktok handisi kuzorega zvangu taurai muchasvika pachikamu chekuti muchazorora henyu mese Let's hope you did understand the assignment, right, Mimi? I'm your actress, don't worry. Titambire kani mzukuru. Ko waswera here? Hi, Granny. How are you? Ah, pakaipa. Ko pakaipei nhai mzukuru wangu? Kwakanaka here? Ah, kuna kumira mushe mchembere. Mzukuru wenyu abuda mugota. Eh, uyu msikana wandinaye. Wait, and who is your msikana? I'm not your wife. Hezvo. Nhai Bobby. asi unondishura here ndo zviri kuitika gogo ndaitya kukudzaya asi ndazongoona asvikawo pagedhi apa musikana wacho achitoti auya ndimirire hako zvetumadhirama twako bhobhi ane pamuviri here iyeyu uye zvekutizira kwemhando ipi pasina kana munhu wechikuru ipapapo kana pakutozokokwana tete hunge paine ari kuramba ini hangu munhu wangu ndiri kumuda uye pregas ndikubvuma kuti ndeyangu muchachengeteswa vana vasiri venyu nekuzungaira Twana tweshisha mungatugone here imi vana Bobby? Oh yeah. I love shisha granny. Do you have one here? Nhai mi sekuru va Bobby muripiko ndichiitirwa mashura akadai na Bobby uyu? Kori ushandirwei kombi ya Bobby? Iwe Bobby kwakanaka here ikoko? Kuri safe kulez, batikai pa post toti sasa. Chii chiri kutora nzvimbo pano? Muzukuru wenyu akuti ari kufunga zvemba ka uyu? Hi uncle, you are very handsome. Why should you feature on my TikTok posts? Iwe Poppy, taura nyaya yako tinzwa. Nekuti ini ndakapedzera kare kunzwa mudzimai wangu achipopota. Ndizvozvo zvamatonzwa kulezi. Manga manyanya unipopotera nenyaya yemudzimai, saka wamuri kutoona ipapa pandiye mudzimai wangu. Aiya, zvaari mashura. Ungaita mukadzi kachana ikaka. Kanozivei nezveimba ikaka. kana mapurisa akaziziva ijeri chete iri ndiye wandatoda iyeye plus moyo muti wagara unomera paunoda kudhara munhu akaudzirwa wekutora unomerera pawada asi ukamerera pacheche handiti unotemwa manje apa wako wamerera mumvura ka uyu muzukuru ukati hauti shure here iwe haa dzatovawo pfungwa dzenyu idzo muhamabvisa mabhara enyu muroom mangu hamuzi mekuunganidzira zvinhu da kuisa property yangu uchiti inotengwa nebvudzi here property yacho ukwane bobby wanzwa wakavaka imba pano here iwe kana woda izvozvo wonogara naye kubhabha kwasahwira wako i'm coming sweetheart need some water i'm dying here ne asi nhai bobby chii chatambonyatsokutadzira zvekuti ungatiigire kamunhu kakadai ah but kanyama wani kule wogoti kanyama ko toda kukadya kuti tiri varoyi here isusu iwe nekanyama kako endei kubhucha uko ndokunoitwa zvenyama ikoko haa pamotondiuraya henyu hapana kwandiri kudzokera hangu nemunhu wangu tiri pano kusvika amen musha iwowo ndimi muchatotibatsira kuvaka kusvika zvaita manga majaira kundikutsanira kamukadzi nemurume ko uchiti upenyu hwedu here aroora mukadzi atozvirorera isu pedu takapedza ndosaka uchiona imba yedu yakamira nanhasi ko isu ndisu tichagare here nhai haa ah, dasi bazondinakidza yenyu kamuzukuru kapundo aka mukadzi nomudii zvangu nditoriwo tsuro yemubhuku inofamba nemapeji aya asi iwe mupfana unojairira vanhu ko tikadonha nebp unomboziva kuti tiri varwere ndiri seni ndanga ndatodedera hangu haa ah, zvakanakai ndabva ndatoziva kuti haa ah, zvekuroora ndichiripo i rega ndinopedzisa hangu basa rangu ini chikafu chako chirimo mukitchen Eh, pundo wadii mafana batika pa 10 pangu izvezvi pane hombe yaitika ita fast ibva wapfuura uchitora mfana power bho wakoma ndosvika soon mimi let's go